Fl-okkażjoni tal-Festival tal-Ktieb fuq il-Campus illum se nitrattaw ehm, biċċa xogħol oħra illi kellna fis-sena 2020 illi titratta suġġett pjuttost legali. The Ombudsman Remedy in Malta Isegwi l-mistoqsija Too soft to take on the public administration? Dan huwa L-ewwel nett insellem lill-ħabib tiegħi il-Dr. Ivan Mifsud, Dekan tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta. Grazzi, nsellimlek Robert, insellem lil kull min qed isegwi wkoll. Din hija dan huwa t-tieni biex ngħidu hekk monograf fi spazju ta' erba' snin. Ekku.
Ottubru 2020, eh, naturalment dan huwa huwa suġġett tal-qalbek doppjament. Ħafna.
L-ewwel lok tajjeb ngħidu li inti eh, qrib ħafna l-liġi amministrattiva. Speċjalità tiegħek hija hija l-liġi amministrattiva. Però inti wkoll qrib it-tema tal-ombudsman għaliex għext Iva, eżatt. Jiena eh, mela l-ombudsman.
L-istorja bdiet kont għadni fil-kors tal-liġi, fil-1999. Bażikament, kien hemm call for applications, kont qed nispiċċa l-kors, ma kellix pjanijiet konkreti x'se nagħmel wara. Ovvjament tibda tfittex job jew whatever fejn se tfarasek bażikament. U kien hemm call for applications għall-ombudsman, se dejjem kont kif għadt inti. il-liġi amministrattiva iffissat fil-liġi kostituzzjonali u amministrattiva. Amministrattiv iktar mill-kostituzzjonal, ekku, għadni sal-lum. Meta ħarġet din il-kol, il-laħwa first class, bdejt naqra insomma u hekk fuq, u iktar maqrajt iktar ħassejt li di tappella lija. Applikajt, intażilt, u għamilt 13 sena naħdem mal-Ombudsman. Ħalli nieħu spunt, għadek kemm eh, ma kienx antiċipata din. Għadek kemm kemm osservajt il-liġi amministrattiva aktar minn dik kostituzzjonali. Issa iva. aħna fil-fakultà tagħna, il-liġi kostituzzjonali tiġi malma fl-ewwel sena, imbagħad il-liġi amministrattiva iva. tiġi malma fit-tieni sena. L-istudent jibda jinduna hekk anke fil-bidu tal-ewwel lectures fit-tieni sena eh, fil-liġi amministrattiva li hemm ħafna communalities. Però fl-istess nifs inti għamil din id-distinzjoni b'mod mill-aktar fin. Għaliex? Iva, għas-sempliċi raġuni meta ngħidu l-Kostituzzjonali hija iktar iktar ġenerali fis-sens il-Kostituzzjonali għandek bħalma ta' fintiet għandek id-doctrines differenti, separation of powers, um, rule of li wkoll għandhom x'jaqsmu mal-amministrattiv, imma il-Kostituzzjoni tittratta l-istat, l-istat u tliet elementi, ġif għandek il-ġudikatura, l-esekuttiv u l-leġislatura u l-interplay bejnietom u r-regoli id-doctrines fundamentali tagħna. Meta tidħol fl-amministrattiv, mela qed nikkonċentraw fuq l-esekuttiv. Però nkun korrett ngħid li jiena ma nistax nifhem sitwazzjoni fejn nista' nħossni komdu nopera fil-liġi amministrattiva jekk jiena ma eżawrejtx il-prinċipji kollha fil-qafas kostituzzjonali. M'għandix dubju li għandek raġun, imma l-biċċa xogħol ma tistax inti tagħmel kollox f'kompartment isek titfa' kollox f'kaxxi f'kaxxi differenti. Ġifieri, però jiena personalment kull met ngħid huwa ħe waħda, waħda hija linkjata mal-oħra. Anke jekk nieħdu qasam differenti, bħal pereżempju it-taxxa, Avukati, studenti imorru barra jispeċjalizzaw fil-liġi tat-taxxa, ma liġi tat-taxxa, again, marbuta ma xiex, mal-amministrattiv u mal-kostituzzjonal. Everything goes back to basics. Forsi l-osservazzjoni. Però, eh. però l-amministrattiv bħala suġġett minn meta kienu jalmuna jalmulna fit-tieni sena kien il il-fissazzjoni tiegħi. Il-punt tiegħi però forsi hawnhekk qegħdin naqblu huwa li inti ma tistax tħossok komdu topera fil-qafas tal-liġi amministrattiva jekk m'intix komdu fil-qafas kostituzzjonali. 100%. Ħa niġu għas-suġġett.
Qed nitkellmu l-ombudsman. Eh, is-saħħa tal-ombudsman tibqa' waħda li hija plitu matriċ. Issa Forsi għandek ħsibijiet oħrajn li almenu ma nistax nara li huma esposti fil-ktieb jew jien għadni ma ndunajtx. Is-saħħa tal-Ombudsman tibqa' waħda li hija morali, u allura aktar milli legali hija waħda morali. Ekku.
U allura jista' jservi ta' ċensura pubblika bla dubju ta' xejn fuq l-Eżekuttiv, però fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet tiegħu ma jorbtux Għandha tibqa' hekk is-sitwazzjoni? Iva, mija fil-mija. Mela għati dal-konfort. X'inhi?
Għati dal-konfort. Eħe, le, le, jien m'għandix dubju li l-ombudsman m'għandux ikollu poteri esekuttivi, m'għandi l-ebda dubju ta' xejn. U jekk jiena għejn għamil 13 sena naħdem mal-ombudsman, F'dawk it-13-il sena rridu ngħidu l-Ombudsman mhux Malta biss jeżisti, l-Ombudsman jeżisti fil-pajjiżi tista' tgħid kważi tad-dinja kollha. U kont immur konferenzi u niltaqa' ma' Ombudsman oħra u staff minn Ombudsman oħra. Il-qudiem fil-karriera tiegħi persi kont wieħed iktar mill-anzjani, kont imur anke nittrenja iż-żar f'uffiċċji tal-ombudsman oħrajn, ġifieri kien ikonna inizjattivi hekk ukoll, ġifieri dort mhux ħażin. Imma l-ombudsman Anke jekk tkellimhom, jgħidulek le, l-Ombudsman għandu jibqa' kif inhu. Jekk tgħidhom do you want executive power, jgħidulek no, u ngħidlek għalfejn. Għax kif l-Ombudsman ittih executive power, ma jibqax Ombudsman, isir tribunal. U mbagħad la jsir tribunal, jitlu l-formalitajiet, u mbagħad jitlef il-vantaġġi tiegħu, il-vantaġġ morali tiegħu. Jiġifieri, Weġibtni, mela dal ktib mhuwiex tentattiv biex tikkonsolida, iktar milli tikkonsolida mhix il-kelma adakta, biex ehm, testendi, ejja ngħidu hekk, jew tieħu il-vires tal-ombudsman fil-kamp deċiżiv. Laqqa xej.
Ma kienx dan. Laqqa xej. Mhuwiex tentattiv sottili. No, no, no, no, laqqa xej. Mela it-tajtil ara t-tajtil jgħid kollox. Too soft to take u ġew fil-ktieb. U propju minħabba t-titolu. Kull ma no, imma too soft to take. Imma imma mbagħad tittara l-konklużjoni. Tittara l-konklużjoni fil-conclusion nitqaw too soft to take. Jiena jiena ngħid straight and plain ġifieri u mhux se naqra l-konklużjoni ġifieri, imma il-konklużjoni hija illi L-Ombudsman il-poteri għandhom jibqgħu kif inhuma. Għandu jingħata iktar appoġġ mill-istituzzjonijiet għax mhux dejjem jingħata l-appoġġ li jkun ħaqqu li li eħe li jkun ħaqqu. Imma inti biex tasal hemmhekk l-ewwel trid tispjega l-Ombudsman x'inhu, x'jagħmel u x'inhi l-filosofija tiegħu. U inti trid tikkonvinċihom. Ladarba inti, jew l-Ombudsman, ha, l-Ombudsman jikkonvinċi lill-istakeholders għalfejn qiegħed hemm, li mhuwiex hemmhekk biex biex joqgħod itelfek, biex joqgħod idejqek, joqgħod jissindikalek, eċċetera eċċetera, ladarba inti tasal hemmhekk, imbagħad in-nies iġġibhom on board. U ġġibhom on board mhux għax iġġagħalhom jobdu dak li jgħidulek, imma għax tkun ikkonvinċejthom. U dak huwa il- dak huwa il- dik hija l-arma tal-Ombudsman. Però in fine jiddependi mir-reċipjent. Jiġifieri inti jista' jkollok Ombudsman li huwa kapaċi, jaf xogħlu, però fl-aħħar mill-aħħar jiddependi kemm il-parti l-oħra hija propensa li tilqa' għal dak li qed jagħmel. Jiddependi fuq it-tnejn.
Inti
titkellem dwar collaboration. Jiġifieri l-kelma collaboration tuża b'mod intenzjonat.
Definitely, 100% ħanibdew minn hekk. Mm. Mela eh, trid tiġi mit-tnejn, irid ikollok ombudsman tajjeb. Ombudsman tajjeb mhux persun mhux biss persuna ta' esperjenza u li jkollha ċertu ċertu insight fl-affarijiet u li jkollha insomma, imma tajjeb persuna għaw ombudsman kompetenti irid ikun persuna li kapaċi tisma, li għandha l-paċenzja u li kapaċi tikkomunika u tikkonvinċi. Dik waħda. Ovvjament, u mbagħad it takes two to tango. Mela, min-naħa l-oħra, jekk issib xi ħadd, ma jimpurtanix, agħmel li trid, daħħalni l-Qorti, mill-Qorti biss nisma' għax mill-Qorti tordnali u mbagħad, dan, m'għandekx ċans. Imma dam minn kollox issib, jiġifieri. Issa l-collaboration tiġi communication aħew, collaboration. L-ombudsman mhuwiex l-għadu tal-amministrazzjoni jikkollabora fl-istess ok, jinqala każ, tinqala kwistjoni, ejja niddiskutuha. Għajd li x'ġara, għajd li x'ma ġarx, u jekk tara statistikament il-maġġoranza tal-każijiet ma jintrebħux qudiem l-ombudsman.
Ok, mela ferm il-prinċipju li dan il-pubblikazzjoni eh, miex intiża biex tiżnatura il-rwol tal-ombudsman, fil-sens l-ombudsman rol tiegħu jibqa' wieħed ta' rakkomandazzjoni. Mhm. Mela hemmhekk jidher li iva. dal-prinċipju huwa ċar. Paġna ħmistax, Inti issejjaħlu a critical collaborator. Collaborator, ekku. Jiġifieri jekk jien se nikkollabora miegħek, allura diġà inti qed tikkonċedi għal relazzjoni to a. Iva. U jista' jkun ukoll allura illi ġaladarba qed nikkonċedu li se nikkollaboraw, ifisser illi jiena rrid intik biċċa u inti ttieni biċċa. U jfisser ukoll allura illi l-konklużjoni tista' tkun xi mkien fin-nofs. Ara, ara, ara fejn ġej. Mela, f'ċirkostanzi fejn ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman tkun waħda ċara, inekwivoka u li tinftiehem. Allura, ir-reċipjent, il-persuna li huwa suġġett għal complaint, l-amministrazzjoni pubblika, ġala darba ħna din nitkellmu fl-ambitu ta' critical collaboration. U allura critical collaboration, mod impliċitu, il-kollaborazzjoni Iva, hemm kollaborazzjoni, però tista' twassal għal ximkien fin-nofs. Mhm. Allura jista' u eh, aċċettabbli għalik illi l-amministrazzjoni tieħu l-pożizzjoni tajt isma' iva għarret. Eh, l-ombudsman għandu l-pożizzjoni tiegħu, nirrispetta dik il-pożizzjoni tiegħu, però jiena ma jidirlix li għandi mhm. naddotta dik il-pożizzjoni. Mhm. Ehm, ferm Dan l-iter ta' kollaborazzjoni se niddipartixxi ftit mill-pożizzjoni tiegħi, però mhux se nadotta dik tal-Ombudsman, ħammur x'imkien fin-nofs. Hija aċċettabbli għalik dik? Jekk jistgħu, mela, jekk l-amministrazzjoni tista' tiġġustifika l-pożizzjoni li tieħu, iva. Ma' min tiġġustifika?
Ma' min? Ma' min?
Mela, l-Ombudsman jaħdem, mela, l-ewwel nett mal-Ombudsman, it-tieni mal-pubbliku wkoll. Jekk l-Ombudsman, mela, ejja ngħidu għandek Kap ta' Dipartiment u għandek l-Ombudsman. Il-Kap ta' Dipartiment jieħu pożizzjoni b'reazzjoni mar-rapport u rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. L-Ombudsman jekk ma jidhir, jekk ma jaqbilx ma' dik il-pożizzjoni, hu l-Kap tad-Dipartiment jibqa' jsostni tiegħu, l-Ombudsman imbagħad jista' imur oltre. Imur għand is-superjuri, imur għand il-Ministru pereżempju, u mbagħad wara l-Ministru jista' imur għand il-Parlament, jikteb rapport il-Parlament, jista' jaħroġ press release. Mela, dak il-kap tad-dipartiment irid ikun f'pożizzjoni li jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Jekk ma jħossux li huwa fuq art eh, solida, on solid ground, eh, u ma jistax jiffaċċja il-pressure li ħajkollu, mela Hemm xi ħaġa ħażina. Imma jekk l-Ombudsman, jekk jekk il-Kap tad-Dipartiment jgħid, iva, jien konvint mill-pożizzjoni li qed nieħu ħa nibqa' nsostniha, no matter what, u mhm. nista' niġġustifika jekk jiġu tal-gazzetti ngħidilhom għalfejn u jekk jagħmel rapport il-Parlament, ikun hemm parlamenti question, whatever, jirrispondi, mela it's okay. Għanna sistema ta' checks and balances, ma ninsewx. L-ombudsman dejjem għandek Iċ-checks and balances. Għandek chapters sħiħ jitkellem iva. fuq.
Checks and balances. Iċ-checks and balances huma jekk l-ombudsman jiżbalja, jekk l-ombudsman jasal il-konklużjoni ħażina, jekk l-ombudsman ma jifhimx is-sitwazzjoni, mela għandek counterbalance. Il-counterbalance. Mela ieħor, jgħidlu le għandek żbal, jekk tibda Il-counterbalance però għadek qiegħed torbita ma' żewġ players, ġifiri iva. il-counterbalance jgħad bejn il-semaj iva. il-suġġett eh, mhm. l-entità amministrativa li suġġetta għal-complaint u l-ombudsman li jgħat jirrakomanda. Iva. Ġifiri emmek għandek bilanċa li xwieħed jista' ehm, jipprova l-lura jekk qed nifhem jekk qed nifhem tajjeb dan l-insenjament, wieħed jipprova jinneutralizza il-pożizzjoni tal-parti l-oħra. Però m'għandekx iċ-checks of balance kif nifmuh fil-kamp kostituzzjonali illi xi ħadd indipendenti minn imkien, jiġifieri f'moħħ il-Parlament jiena, għaliex kien hu li xpruna eh, dan mhm. kollu, illi jintervjeni hu b'mod mill-aktar ejja ngħidu hekk, eh, għaliex indipendenti, però minn saf differenti. Mela, il-Parlament jista' jintervjeni, jekk l-Ombudsman huwa uffiċjal tal-Parlament. L-Ombudsman jirrispondi lill-Parlament, jirrapporta lill-Parlament, għandu l-annual report, għandu l-Ombuds Plan, jitla' darba fis-sena jiġġustifika l-Ombuds Plan u jitkellem mal-, ikollu taħdita sħiħa mal-Membri tal-Parlament dwar x'qed jagħmel xogħlu, x'm'għamilx, eċċetera eċċetera. U mbagħad apparti dik, jekk jagħmel rapport jew jekk meta l-Parlament irid, jistgħu, jintervjenu. Appuntu, u l-liġi taħseb għal dan. Però dan ma tantx jiġri, fil-verità. Ma tantx jiġri, mela ħanajdek, mela, jiġri skont kemm jixtiequ li tiġri min-naħa tal-Parlament.
Però meta kellna sitwazzjoni fejn l-imħallef emeritu Said Pudicino kien kien ombudsman u der li sab reżistenza min-naħa tal- tal-Ministeru dak iż-żmien ta' Manwel Mallia. Iva.
Fuq il-kwistjoni tal-promotions tal-armata. Dan il-Parlament ma dalx fiha dan qabad u mar qudiem il-qorti. U l-qorti tagħtu raġun. Mar qudiem il-qorti ma mhux fuq rakkomandazzjoni, mar qudiem il-qorti għas-sempliċi raġuni li talab l-informazzjoni. Parti l-oħra ma tantx.
Il-liġi Qed tih il-poter li jieħu dik l-informazzjoni, il-Gvern ma tailux, allura mar quddiem il-Qorti biex il-Qorti tordna li jingħata dik l-informazzjoni. Mhux fuq il-merti tal-każ. Naqblu, naqblu, però in fine allura il-kamp residwali jibqa' tibqa' l-Qorti mhux il-Parlament. M'għandix dubju. U hekk għandu jkun?
Hekk għandu jkun fis-sens li jiena f'moħħi il-Qorti mela aħna qed nitkellmu dwar alternattivi, alternative justice. Jiena f'moħħi, il-Qorti. Qed titkellem f'kuntest ta' checks and balances. Iva, iva, iva.
Il-Qorti, kif inhu huma l-affarijiet, il-Qorti tibqa' il-mainstay tal-ġustizzja. Imma ġaladarba li dan huwa huwa l-state of play ġej mill-Parlament. Għaliex? Għaliex inti, in fine, għandek lill-Ombudsman huwa uffiċjal tal-Parlament. L-Eżekuttiv huwa awtorizzat. mill-Parlament. Allora fl-aħħar mill-aħħar inti tista' jkollok bottom line fil-Parlament. Mela fil-ktieb insemmu mhix xi ħaġa li vvintajta jiena, hmm. hija xi ħaġa li sirt naf biha again ġifieri minn barra minn Malta. Illi l-Ingilterra pereżempju għandhom eh, għandhom kumitat apposta illi fejn jkun hemm daw il-bottlenecks. Semmi.
imur il-każ imur quddiem dan il-kumitat, l-Ombudsman irid jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu quddiem dan il-kumitat, jekk jirnexxielu jikkonvinċihom illi għandu raġun, again, checks and balances, u li l-Gvern jew l-amministrazzjoni għandha tort, u mbagħad huma jgħidu ok, you convinced us. U mbagħad jibagħtu għan-naħa l-oħra, U jgħidulhom, Issa inti x'se tagħmel? X'm'għamiltx? Għalfejn ma mplimentajtx dik ir-rakkomandazzjoni? U taħdem tant hu hekk li hemm każijiet l-Ingilterra illi meta jasal tasal f'dik l-istadju u dawn ikunu ġifieri hawn jien niftakarni meta kont għamil ftit riċerka snin ilu, issib anki transcripts online il-kapit tad dipartimenti ma jkunux idu jidru ta' qudiem dan il-kumitat, kif ikunu jafu li ħajbatilhom il-kumitat, hupp That's it. Frank jimplementa. Pero frankament. Ħafna drabi jimplementa.
Frank verament jemnu li għandhom raġun, bat jitila u dim il-kumitat. Pero frankament dik hija situazzjoni ferm iżjed trasparenti minn tagħna, għaliex għalmenu l-ombudsman, bid-dovut rispett lejh, qed jiġi espost. Iva. Fil-sistema tagħna l-ombudsman għajla jista' jiġi espost, dik hija sistema fejn l-ombudsman jiċċalinġ ukoll. Għalhekk, għalhekk iva, aha. Eħe, u għalhekk jiena favur dawn is-sistemi, iktar ma jkun hemm di kif għadt inti iktar ma jkun espost, it can work either way. Ekku. Mela, ittih il-pubbliċità li għandu bżonn, imma fl-istess ħin iżommu accountable. Paġna ħadd u għandu jkun accountable għallen għalem ilu. Naqblu. Paġna 13 tgħid illi kien hemm żmien possibilment mela għandi nifhem mill-esperjenza tiegħek personali. fejn l-istituzzjoni was less appreciated. Naturalment, meta kont qed tikteb hekk kellek xi ħaġa f'moħħok. Mela, ma niftakarx xi ktibt page 30. Le ħanara, ma niftakarx onestament xi fil-page. Kuntest fejn.
30 naħseb l-introduction. Għadna fl-introduction hawnhekk fejn li over the years have generally held you in high esteem, but there were times it was less appreciated. Mela, jina kelli The end result being the general public is the biggest loser. Mela l-ewwel ma ġara fir-round about early, very early 2000s. Kien għadu taħt l-ombudsman l-ewwel wieħed, Sur Joe Sammut. Ekku, fejda derlu Sur Sammut u kellu raġun, ġifieri naħseb li kellu raġun, ehm, li derlu li r-rakkomandazzjoni tiegħu qed jiġu injorati. U damar għand tal-gazzetti, ma nsemmux imma l-gazzetta waħda mill-gazzetti Ingliżi, insomma, mhm. li tippubblika bil-lingwa Ingliża, u ta' interview sħiħa għadni niftakar kienet kelluk mhux double page, kien xim kienet ma nafx, kienet full page żgur ma nafx double page. Eħe, u għal u għat jilmenta fuq daw l-affarijiet ġifiri. U timing kien naqra, kien ħaddem moħħu l-ombudsman, l-ombudsman juża eh, l-armi li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu. Waħda minnhom hija publicity u publicity meta jekk tagħmel il-pubbliċità wara elezzjoni ħadd mhu ħa jagħtik każek, imma jekk tagħmel il-pubbliċità qabel elezzjoni jew qabel xi referendum hemmhekk iktar jagħtu każek għax iktar toqroshom fil-laħam il-ħaj. Ġifieri, Eħe, u dik kienet waħda mis-sitwazzjonijiet fejn fejn l-Ombudsman mar l-ewwel darba li qatt mar fil-pubbliku u fetaħ beraħ l-affarijiet kollha ġifieri imma it worked, eh? It worked għax il-Gvern Il-gvern, l-għonet il-gvern ħassa, l-ewwel kien hemm żmien ippruvaw forsi jakkużaw u jirreżistu daw l-affarijiet, imma mbagħad eventually tawħ il tawħ l-attenzjoni li kellu bżonn waħda u t-tieni apparti dik ħareġ ta' raġel mal-pubbliku. Jien għadni niftakar nies iċemplulna u jgħidulna almenu hemm organizzazzjoni, teżisti istituzzjoni hawn Malta illi mhijiex just yes men. Dik kienet li kelli f'moħħi. Paġna 27 titkellem dwar il jew almenu tagħti ħjiel biex il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman kważi kważi titwessa jekk dejjem fil Iva, aha.
Ehm, saħansitra tgħid li anke entitajiet li mhumiex governattivi, iżda huma privati, però jipprovdu, jipprovdu. Jipprovdu eh, servizz pubbliku. Mhm. Donnhom dawn għandhom ikunu jaqgħu taħt il-kappa tal-ombudsman ukoll. Ekku, again. Again, Tagħmel distinzjoni bejn li tagħti servizz pubbliku jew inkella li tagħti servizz lill-pubbliku? Għandha tagħmel differenza? Żgur li tagħmel differenza.
Naħseb servizz lill-pubbliku kulħadd jagħti, mm. anki anki nutar f'uffiċċju privat, or nutar huwa uffiċjal pubbliku minnu. Ninsew ħażerta li rid ngħid huwa ġifieri tabib ħa, tabib ħa jew engineer, whatever, accountant, whatever. Avukat. Eħe, dawk jagħtu servizz lill-pubbliku, anki ħanut. Mela minnu dawk le.
Le, le, mhux għandha. Servizz pubbliku. Issa din inqalet l-ewwel nett dawn mhux affarijiet li vvintajthom jiena. Jekk taraw Franza pereżempju, Franza is-servizz pubbliku anki bank, bank għalihom jagħti servizz pubbliku, believe it or not, l-ombudsman jista' jindaħal fejn jidħlu affarijiet bankarji, believe it or not, jiġifieri, issa jien mhux qed immur daqshekk, jien di ħarġet mill-fatt li Malta għamilna żmien kellna ħafna privatization. Mela, jekk servizz jiġi privatizzat, bħal pereżempju ħa ħansemmi l-airport. Airport wieħed għandna Malta, kemm hemm ċans li ħajkollna ieħor, jew tnej, jew tlieta. Wieħed biss, aħna gżira, gżira żgħira, biex noħorġu minn fuq din il-gżira, irridu, apparti bil-vapur, ġifieri, tuża tmur l-airport. L-airport oriġinarjament kien tal-Gvern. Il-Gvern biegħu, fair enough. Imma jagħti servizz pubbliku? Iva, dak huwa public service. Jekk il-Gvern xi darba jiddeċiedi li l-Enemalta jipprivatizza, U niġu niddependi, niddependu mill-privat għad-dawl tagħna. Essenzjalment dak li qed tajtu dak li fil-liġi iva. fil-liġi Ewropea tissejjaħ concession. Bażikament fejn inti għandek fis-sens il-terminu eh, illi jintuża huwa dak illi sa ċertu punt Eh, sa ċertu punt, sa ċertu punt bħala bħala kontu ħin, kien jiġi provdut mill-gvern f'daqqa waħda se jiġi provdut mill-privat l-istess servizz se jiġi provdut mill-pubbliku mill-privat. Qed tgħid għalmenu tillimita an essential public service. But again, x'inhu essential? Ġieri, wieħed wieħed ovvjament, wieħed ovvjament, irid irid irid Ikun aktar eh, possibilment speċifiku. Il-Venice Commission. Il-Venice Commission u koll laqtet fost materi oħrajn mhm. l-Ombudsman. U donnu biex nissodisfaw laċ tal-Venice Commission eh, il-Parlament Malti eh, ikkonkluda jew jew iddeċida illi eh, il ehm, biex jiġi maħtur l-Ombudsman mhm. inti għandek bżonn id-duet U jekk ma jkunx hemm qbil, allura jibqa' l-incumbent. Dan huwa essenzjalment dak. Mhux mill-Vance Commission.
Dak, dak, u iva ma.
Dikka ġejja mill-New Zealand model. Mhm.
Pero fil-kuntest tal-Venice Commission, ġviri, għandi. 25 years later. Iva, pero moralment, moralment għamilnija, moralment eh, naħseb. Illum il-ġurnata Iva, ma meta saret dik il-liġi ma askellu. Pero moralment naħseb illi illi ispirati għal minu minn din l-idea biex kemm jista' jkun eh, l-eżekuttiv ehm, jew il-maġġoranza parlamentari kemm jista' jkun tabdika. Mhm. Ekku, biex ikun hemm bil, ikun hemm bil bej żewġ bej il-gvern u l-oppożizzjoni, min ħajkun min ikun l-ombudsman u żewġ naħat pers li ftehmu tnej bejn min se jkun l-ombudsman, iż-żewġ naħat ikollhom fiduċja fih. U issa nitkellmu fuq tu terz. Mhm. Issa, jekk ma jkunx hemm qbil, allura l-liġi qed tgħid li isma' jibqa' l-istess ombudsman. Ekku, jew din jinħatar wet temporani. Ma din hi soluzzjoni.
Tikkonsidra per eżempju li ikun l-ombudsman, l-inkambint ombudsman li jiddeċidi ju minn għandu jkun warajh. Ma naħsibx. Taraha fattibbli? No, u ngħidilkom għalfejn għax huwa importanti peress li huwa peress li huwa uffiċjal tal-Parlament, għandu jinħatar mill-Parlament. Jekk l-Ombudsman jaħtar is-suċċessur tiegħu, mm. u mbagħad kapaċi l-Parlament jgħidu ma din mhix il-persuna tal-fiduċja tagħna. Mela le, issa biex inkunu għedna kollox fejtlu l-commissioners, Commissioner for Education, dawk fejn bottleneck bejn il-gvern jinħataru. Diġà imma dawk eżatt, imma dawk huma fl-uffiċċju tiegħu. L-Ombudsman huwa l-umbrella fuq il-Commissioners, jiġu qishom second in command speċi, għax dejjem huma soġġett għall-Ombudsman volja jaħdmu b'mod indipendenti, imma li l-Ombudsman jekk ma jiftehmux il-Parlament jaħtar is-suċċessur tiegħu. Idea Definitely no. Le, le, it's a good idea, ma. Ara, wasalna għax inkella jgħidu mhux il-persuna ta' fiduċja tiegħi.
Pero nistgħu nestendu dal-argument f'ħafna kampijiet oħrajn, ġifieri jiena naqbel ħafna miegħek. Ġifieri allura bl-istess mod naħseb li anki l-ġudikatura għandha tinħatar mill-Parlament. Iva u le, u mhux minn kumitat ad hoc. Però propju fuq l-istess prinċipju għaliex jekk jiena tellajt gvern, jiena irrid min jiġġudikani, tajjeb, ikun qiegħed jorbita fil-qafas illi illi fl-aħħar mill-aħħar huwa huwa dak li l-gvern jagħti niedi u dan japplika l-kummissarju tal-pulizija u jekk Mhux fejn titħol ġudikatur. Però naturalment. No, mek ma biex miegħek għax għalax il-ġudikatur jaħtar għall-gvern. U jdumu kemm idum il-gvern u mbagħad nibdu ġudikatur. Il-puntu, il-puntu li l-Parlament huwa sovran, veru sovran f'kostituzzjoni sovrana. U allura kull ma kull ma kull ma kull mandu, kull ma jissuċċedi mhm. biex is-saltna ta' dritt ir-renja, sa jista' jkollok il-Kummissarju tal-Pulizija li huwa ehm, kruċjali, ġudikatura li huwa kruċjali, il-rubber stamp ta' min fl-aħħar minn l-aħħar huwa qiegħed jirrappreżenta l-poplu għandu jkun hemm il-mument li inti eh, afdajt il ħaddieħor biex tidher iżjed ma nafx, trasparenti, ma nafx dawn il-ħsibijiet, jiena naħseb li jista' jiġi wkoll senjalat bħala abdikar. Però m'għandniex il-ħin biex niddiskutu dan. Ħaniġu għall-aħħar, għall-aħħar, ovvjament ħafna ma jaqblux ma dan kunċett. Ħaniġu għall-aħħar mm, osservazzjoni.
Mela bdejna il-punt kont ċar Dan il-ktieb mhuwiex tentattiv biex l-Ombudsman niżnaturawlu l-rwol tiegħu, mhm. anzi r-rwol tiegħu inti konfidenti għandu jibqa' dak li hu, dak li jirrakkomanda. Mhm. Addirittura qed punt minnhom illi ma tara xejn straordinarju jekk l-amministrazzjoni ma tiħux dik ir-rakkomandazzjoni. Purke tkun konvinta minn dak li qed tagħmel u tista' tiġġustifika tkun moralment, legalment konvinta minn dak li tagħmel. Ekku. Però fl-aħħar mill-aħħar tibqa' tisma' din hija l-ktieb, jekk taqra l-ktieb, inti tissolleċita lil dak li jkun għandek tirrikorri, lil dak li jkun ittieħ dak l-impetu biex jekk hemm bżonn nimur għand l-ombudsman. Għax naturalment dan il-ktieb huwa espożizzjoni ta' fiduċja assoluta fl-istituzzjoni. Mhm, ekku. U allura m'hemmx dubju li trid li l-istituzzjoni tibqa'. Iva, bla dubju ta' xejn. Tieni raġuni waħda, għaliex complainant, complainant, għandu jirriskja. Imur għand l-ombudsman wara att amministrattiv li allegatament mhm. huwa null, minħabba raġunijiet jistgħu jvarjaw mal-amministrazzjoni, l-ultravires, mhm. ehm, deċiżjoni raġonevoli, whatever. Mela jmur għand l-ombudsman wara d-deċiżjoni, mhm. l-alloċ jibda jdur mhm. u jitlef l-opportunità għaliex imbagħad jgħaddu ejja ngħidu l-Article 4698 għandek sitt xhur. Deċiżjoni tal-Planning Authority għandek xahar. Deċiżjoni tal-Lands Authority Għandek twenty days. Okay. Mela jgħaddi dan it-terminu u inti għadek tħabbat il-bib tal-Ombudsman. U dak ifisser illi tmur għand l-Ombudsman, possibilment itik raġun, mhm. però fl-aħħar mill-aħħar tlift eh, id-dritt sagru illi inti tista' tmur qudiem kważi judicial organ jew judicial organ. Mhm. Ma tarax illi din twaqqa l-istituzzjoni Tinnew iġġibha fix-xejn l-istituzzjoni. Dal-punt, dal-punt waħdu iġib din l-istituzzjoni fi xejn. Skont il-każ, ma tistax tiġġeneralizza hekk, hemm każijiet li m'għandhomx imorru għand l-Ombudsman. Imma jien lest li nirriskja illi nitlef it-terminu li jiena nista' nagħmel appell minn deċiżjoni ta' enti amministrattiva Eh, meta naf li fl-aħħar mill-aħħar l-ombudsman l-iktar l-iktar jista' jtni raġun? Għara ħan ngħidlek, skont il-każ semmina l-Planning Authority, jekk inti trid tikkontesta applikazzjoni għaw refusal, ħan ejja ngħidu refusal, ma tmurx għand l-ombudsman. Tmur li PRT, ovvja, għas sempliċi raġuni li li PRT biss tista' ddawwar li kien refusal, l-ombudsman ma jistax. Mela inti trid skont il-każ. Hemm każijiet però daqsi li jmorru ħafna każijiet konċernanti applikazzjonijiet tal-planning authority għal ombudsman. Ija, imma dak is their own prerogative. Ikun hemm min ma jiġi mur li PRT, ikun hemm min raġunijiet finanzjarji. Ikun hemm min, per eżempju, imur għand l-ombudsman jinnaf min avukati imorru għand l-Ombudsman, joqogħdu attent għat-terminu li ma jiskedux, jisperaw li f'dak it-terminu jieħdu rapport mingħand l-Ombudsman u mbagħad jużawh bħala prova. Imma mbagħad jekk jasal biex jiskadi żmien, iwaqfu l-każ u jmorru jitfgħu l-appell, daw jitfgħu l-appell, rikors, whatever. Ah. U allura
min għandu jirrikorri għand l-Ombudsman? Min m'għandux rimedju ieħor? Ħafna drabi li min m'għandux rimedju ieħor, ħafna drabi hemm ċertu każijiet pereżempju jkunu każijiet żgħar. Każijiet kbar ħafna drabi jmorru l-qorti. Imma każijiet żgħar u l-każijiet jistgħu jvarjaw. Jista' jkun tista' tkun deċiżjoni amministrattiva. Imma tant tkun żgħira, pereżempju jien naf ehm, applikajt għal sussidju il-wherever ħadd nivvinta qed nivvinta ġifieri, ehm, applikajt imma ma rċevejtx risposta. Kemm ħa jdum dal-każ? Mela mmur għand l-Ombudsman. Meta almenu t-terminu tal-appell għadu ma bediex. Eżatt. Jew inkella, jew inkella, ktib titra daw kienu jiġu llum inqas għax issa l-mentalità nbidlet. Ktib titra ma rċevejtx risposta. Tlabt ir-raġunijiet għalfejn ittieħdet dik id-deċiżjoni, ma nirċivix risposta. Daw affarijiet li rajthom jiena u anki wara tlaqt mill-Ombudsman esperjenzajthom jien. Nikteb ittra lid-dipartiment, mhux se nsemmu liema dipartiment, Xejn, blank. Immur għand l-Ombudsman, l-Ombudsman jikteb, u almenu nsir naf għalfejn ittieħdet dik id-deċiżjoni u mbagħad minn hemm inkun nista' niġġudika d-deċiżjoni hix tajba jew le u għandix inkompli nsegwi l-każ jew le. Dottor Mifsud,
jiena ħadt gost ħafna nagħmlu dan l-inkontru, ma kinitx term l-intervista kienet diskussjoni, nittamaw li kollna it-tielet monograf m'għandhomux. Nimmaġina li diġà jgħat f'moħħok. Iva, jgħat f'moħħok. Bdejt niktbu kol eh, fuq id-duty of care, id-duty of care tal-gvern, ġifri għet missu issa governmental liability, u mm. tort. Privileġġi.
Il-problema hija il-ħin, minħabba affarijiet oħra ma jkollix ħin. Imma Again, hemm għandi kollox f'moħħi, għandi r-riċerka kollha fil-kompjuter, imma għandi bżonn naħseb xahar, xahrejn, ma jkellimni ħadd biex niktbu. U mhux ħajkolli xahar, xahrejn, għadu kif inhi. Laqas ġurnata ma jkolli. Ma tantx hija possibbli naħseb anki bil-workload Eżatt. illi ġabet Ekku, din ekku. realtà Ma somma, somma. ehm, il-realtà li qed ngħixu fiha bħalissa. Dr. Mifsud, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Tal-ħin tiegħek.
Grazzi lilek.